प्रणाम सब गोटे के अपने लोकनि देख रहल छी अपन पसंदीदा यूट्यूब चैनल अनमोल मिथिला एखन धरि यदि हमर ई अनमोल मिथिला चैनलके अपने सब्सक्राइब नहि केने छी तऽ तुरन्त सब्सक्राइब करू अनमोल मिथिलाके नीचाँमे लाल कलरसँ जे सब्सक्राइब लिखल छै एहिपर क्लिक करू ओहिके बाद सामनेमे जे घण्टीके बटन देखा रहल अइ ओहियोपर एक बेर क्लिक करू ताकि मैथिलीमे जे हम रङ्ग बिरङ्गक वीडियो लोड करी तऽ ओ सभसँ पहिले अहाँ तक पहुँचै आओर देखैत रही अपन लोकप्रिय मैथिली यूट्यूब चैनल अनमोल मिथिला ई एन एच एक सौ पाँच अछि जयनगर दरभंगा राष्ट्रीय राजमार्ग जे आब एन एच पाँच सौ सत्ताइस बी के नामसँ जानल जाइत अछि एहि एन एच पर अछि कपसिया गाँव जे दुर्लभ किस्म के कोकटी कपासक उत्पादन आ शोधन लेल प्रसिद्ध रहल अछि। कपास दू रंग के होइ छै एकटा सादा एकटा कोकटी तरह के तऽ कोकटी कपड़ा पियर तरह के होइ छै ओहि एहिठाम बनै छलै जे सब कपसिया नाम तक पड़ल छै ओहिठाम बढ़िया खेती होइ छलै ई सब होइ छलै अहाँके पचास ईस्वी से पहिने एहन एकोटा दरवाजा बाड़ी झाड़ी नहि छलै जकरा बाड़ी झाड़ीमे कपासक खेती या फूल नहि होइत होइ जेनाकि गेना फूल सिंघारा गाछ दरवाजा पर छै तहिना एकटा समय रहै अगल बगलमे लगा कऽ सभक दरवाजा पर कपासके गाछ होइ एहि कपस्यामे अछि ओ खादी ग्राम उद्योग जतय के निर्मित मसलिन वस्त्र ढाका के मलमल सदृश ख्याति प्राप्त कयने छल ओहि समय मे खाद्य भंडार के सूत जे काटल जाइ छलै एहन महीन सूत निकलै छल जेकि देश मे ओहि समय मे कहा होइ छलै ढाका के बर्बल आ तपस्या के उद्योग उत्पादित सूत दुनू के मूल्यांकन कयल जाइ छल तऽ तपस्या के सूते के प्राथमिकता भेटै छलै आ राजनेता सब से एकरा पसन्द करै छलाह आओर अपन वस्त्रके उपयोगमे लबै छलाह करीब दस बीघा भूमिमे पसरल करोड़ो मूल्यक भवनवाला एहि कपसिया खादी भंडारक भवनके आइ जे दशा अछि ओकरा देखला बाद केओ ई विश्वास नहि कऽ सकैत अछि जे एतय कहियो हजारो हजार आदमीके जुटान होइत छल हजारो हाथके रोजगारके ई एकमात्र माध्यम छल इलाकामे जोलाहा नामके बहुत मुसलमान सब रहै छलाह जिनका सबके हस्तकन्घाके माध्यमसँ रोजी भेटै छलनि महिला सबके सूतके माध्यमसँ रोजी भेटै छलनि आ सब बेकार पड़ि गेल खादी भण्डारमे सब प्लेट दस बीघाके लगभग जमीन छै अमूल्य जमीन छै जेकि इलाकामे ओकर मोकाबला नहि भऽ सकैया ओहिमे सरकारी सहयोगसँ घरेलू मकान बनल छै अमूल मकान सब बनल छै लेकिन सब खंडहर भऽ गेलै केओ रखबार करऽ बला तक नहि छै ईटा उठा उठा कऽ लोग लऽ जा रहल है ता सरकारके सेहो ओहि पर नजर नहि छै आओर ओ खंडहरके रूपमे खादी भंडार भऽ गेलै सरकारके उचित छै जे कोनो कानून बना कऽ एहि जमीनके संरक्षण करए मकानके संरक्षण करए विकासके काजमे सरकारके जमीन नहि भेट रहलैए मकान नहि भेट रहलैए आ अमूल्य जमीन आओर अमूल्य मकान एहिठाम खण्डहर आओर बर्बाद बनल छै केओ माय बाप ओकर नहि छै सरकारके एहिपर कोनो ख्याल करक चाही आओर सुधार करयके प्रयास करक चाही राष्ट्रीय राजमार्ग से सटल खंडहरनुमा जे ई भवन देखा रहल अछि ई भवन ओहि प्रसिद्ध ग्रामोद्योग संघ कपस्या के अछि जतय कहियो तीन हजार जोड़ी हाथ दिन राति हथखरगा पर चलैत रहैत छल जकरा लेल चरखा पर उत्तम किस्मक सूत तैयार होइत छल ई वएह प्रसिद्ध जगह अछि जतऽ दिन राति चहल पहल रहैत छल आइ ओ एकदम वीरान पड़ल अछि हजारों परिवार के सहारा देवे वाला ई खादी ग्रामोद्योग आइ स्वयं अपन उद्धारक बाट जोहि रहल अछि सरकार खादी भण्डारके उत्थानके लेल बहुत बहुत प्रयास केलकै लेकिन उन्नैस सए उनसठिमे कपस्या मे एकटा नया मोड़ नामके सरकार योजना बनौलक जे एहिठाम से सीतामढ़ी तक सबके स्वावलम्बी बनाबी हर तरह से उद्योग धंधा के संचालन हो जेकर कपस्या भण्डार केन्द्र बनाओल गेल आ लगभग डेढ़ सए काज कतऽ ओहि समयमे काज करै छलाह कपसिया खाद्य भंडारमे जहिया एकर अथवे तीन हजार आदमी रहै सत्तर नब्बेमे तीन सए आदमी छलै एहिठाम अखन जिलामे अहाँके लगभग बीस आदमी छथि मधुबनी जिलामे ई स्थिति अइ जहन कि मधुबनी जिलाके पच्चीसटा केन्द्र छै समूचा जिलामे ताहिठाम बीसटा कार्यकर्ता ओहो पाँच सालसँ छओ सालके अवधिमे सभ छथि चारि साल पाँच साल अन्दरमे सभ रिटायर कर जा रहल छथि बच्चा जहन जन्मे लेतै फेर दीपके जरेतै एहिमे स्थिति से अइ बच्चाके जन्म फेर के देतै तकर पता नहि चलि रहल अइ सन उन्नैस सए बीस ईस्वीमे जखन गांधीजीके द्वारा देशमे खादी आंदोलन शुरू कयल गेल जे वास्तवमे स्वदेशी आंदोलन छल ओहि क्रममे जगह जगह खादी ग्रामोद्योग स्थापित कयल गेल जे भारतमे घरेलू उद्योगक पुनः स्थापनामे मीलक पाथर मानल जाइत अछि ओहि आन्दोलनमे खादी ग्राम उद्योग कपस्याके अहम भूमिका रहल अछि जे क्षेत्रमे रोजगार उपलब्ध करा कऽ लोकके आर्थिक समलता प्रदान करैत स्वाभिमानक सङ्ग जिनाइ सिखौलक। खादी ग्रामोद्योग सङ्घ कपस्या आजादीसँ बहुत पूर्वसँ ई महात्मा गाँधी द्वारा स्थापित ई संस्था रहल। एहि संस्थाके माध्यमसँ ग्रामीण क्षेत्रके बेरोजगार व्यक्ति सभके ओ पुरुष हो महिला हो सभके स्वावलम्बी बनाबयके उद्देश्यसँ क्रियाकलापके सञ्चालन होइ छलै आ ओहि समयमे कोनो उद्योग धन्धा नहि छलै मात्र इएह टा सम्बन्ध छलै जाहिमे बहुत लोक लोकके रोजी पूजी भेटै छलै ग्रामीण महिलाके लेल एक एकमात्र साधन खादी भंडार छलै एहिमे ओसभ कपासके बी बी बना कऽ कटै छलखिन चरखा पर सभ तरहे आओर बीट पाछू सप्ताहमे एक बेर जमा करै छलखिन आओर तकरा फेर जोलहा सभके देल जाइ छलै कपड़ा बुनय लेल आओर ओ कपड़ाके स्थानीय स्तर पर तऽ बिक्री छलैहे बाहर निर्यात होइ छलै आओर एहि तरहे बहुत कत्तिन कार्यकर्ता खादी भंडारके स्टाफ आओर ओकर अलावे जोलहा आओर प्रत्येक व्यक्ति सब तरहे खेत गृहस्थीके बाद एहि पर आश्रित छल आमदनी छलै परिवारके खुशहाली छलै धीरे धीरे एहिमे कमी अबैत गेलै आओर स्थिति इएह छै जे एखन तऽ बिलकुल जे गाँधीजीके सपना छलनि ओ चूर चूर भऽ गेलै एक समय छलै जे कपस्या ग्राम उद्योगमे मात मसलिनके वस्त्रेटा नहि अपितु अन्य वस्त्र सभक सेहो निर्माण होइत छलै संगहि संग अतय अन्य अनेको प्रकारक कार्य सेहो होइत छल जाहि सँ क्षेत्र मे लोग के सहजता सँ रोजगार उपलब्ध होइत छलै। मसलिन के ओतय उत्पादन छल आ अपने ओतय बनै छल अपने ओतय बिकाइत छल आ एहिठाम तऽ पाँच हजार कत्तिन के काज होइत छलैया एक लगभग हजार बुनकर छलैया वर्तमान मे तऽ दस साल सँ सब भवान गिर गेलै कतौ कोनो किछु नहि छै आब नहि कोनो कोनो काज भऽ रहल छै एहिठाम मने नब्बे ईस्वीमे हम जहिया रही एहिठाम कार्यकर्ता रूपमे जहिया रही ओहि साल ओहि समयमे एकर दस लाखके बिक्री छलैए सालाना आओर एकर लगभग दस लाखके उत्पन्न उत्पत्ति होइ छलैए खादीके पाँच लाखके कपास सू- सूत खरीदारी होइ छलैए ओहि समयमे मसलिन कपड़ा के साथ साथ मतलब और कोन चीज सब के उत्पादन हुई छलै मोटा कपड़ा सेहो छलै एहिठाम मसलिनके सेहो छलैए मुख्य ओहिके मसलिनेसँ प्रसिद्ध छलैए यानी कपसिया खादी भंडार मसलिन कपड़ाके उद्योग लऽ कऽ विशेष प्रसिद्ध भव्य छै। से छलए सूत उत्पादन होइ छलै कपड़ा बुनल जाइ छलै लकड़ीके फर्नीचर सबके नि- उत्पादन होइ छलै तेलके उत्पादन कयल जाइ छलै मधुमक्खी पालन होइ छलै मत्स्य पालनके लेल से पोखरि बनाओल गेल छलै ओहूमे जिला तिला दऽ कऽ एकटा सेहो प्रयोगके रूपमे ओहो काज होइ छलै तऽ मोटा मोटीक एहि तरहसँ रचनात्मक काजमे अहाँके होइ छलैए कपस्या खादी भंडार सिर्फ अतबे लेल नहि जानल जाइत अछि जे ई हजारो निर्धन निसहाय अशक्त अबलाक जीविकाके सहारा होइत छल ई स्वाधीनता संग्रामके इतिहासमे सेहो अपन महत्वपूर्ण योगदान लेल प्रसिद्ध अछि अतः स्वाधीनता सेनानी सब अपन रणनीति तैयार करैत छलाह सन् उन्नैस सौ एकैससँ लऽ कऽ उन्नैस सौ चौंतीस तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा अनेको सामाजिक आ राजनीतिक क्रियाकलाप के ई केंद्र रहल अछि। सन् उन्नैस सय चौंतीस में आयल भयंकर भूकंप के दौरान हुनका द्वारा क्षेत्र में जनसेवा आ नशा उन्मूलन कार्यक्रम के संगहि संग स्वाधीनता सेनानी सभक संग हुनक गुप्त बैठक अतहि होइत छल जाहि में क्षेत्र के अनेको स्वाधीनता सेनानी सब भाग लैत छलाह। स्वाधीनता सेनानी सभके लेल पाठशाला छल जे क्षेत्रीय स्वाधीनता सेनानी सभ जे छलाह ओहि समयमे भारत माताके सपूत सभ ओ सभ एकत्रित होइत छलाह। स्वर्गीय नवनीत चौधरी, महादेव और कपसिया राधाकान्त झा नरही घुरन बाबू सोहंकरपुर उमेश बाबू सोहंकरपुर ई सब सब एहिठाम काज केलथि गोपाल जी शास्त्री सतलखा ई सब सबटा एहिठाम रहि कऽ देशके आन्दोलनमे अहम भूमिका कपसियामे रहि कऽ देश स्वतंत्रता वास्ते पूरा काज केला जिनका सब एखन तक उल्लेखनीय नाम छनि हुनकर सबके ओहि समय मे भारत के जे बड़का बड़का सपूत सब भेला जाहिमे मुख्य नाम राजेन्द्र बाबू के छनि ओहो एहि स्थान पर बहुत समय बहुत मौका पर रहै छलाह आओर एहिठामक लोक के बीच मे रहि कऽ जेना नशा पानी लोक करै छल तकरा दूर करऽ के लेल ओ तार खजूर काटऽके अभियान चलबै छलाह लोक हुनका साथ दै छलनि आओर एहि तरहसँ बुझू जे एकटा समाज सुधारके लेल क्रियाकलापके सञ्चालन सेहो होइ छल उन्नैस सए चौतीसमे भूकम्प भेलै उत्तर बिहार क्षतिग्रस्त भऽ गेल राजेन्द्र बाबू कपस्या भण्डारमे शिविर लगाकऽ एहिठाम क्षेत्रके यथासाथ समयके मोताबिक लोकसँ सहयोग लऽ कऽ एक दोसरके भलाइ करऽके लेल दक्षित रहला बहुत जहाँ राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू भेला है ओहू समयमे तपस्या हुनका स्मरण भेलनि एहि क्रममे ओ दू फरवरी उन्नैस सए अन्ठावन कऽ तपस्या अयला सङ्गमे राजदरभंगा छलखिन श्री बाबू मुख्यमंत्री जकरा सब सड़ा आओर एहिठामके स्थिति परिस्थितिके देखलनि लोहार हाइ इसकुलमे राजेन्द्र बाबू भाषण देलनि हेबाक तऽ ई चाहैत छल जे एहन महत्वपूर्ण स्थलके राष्ट्रीय धरोहरके रूपमे संरक्षित कयल जाइत मुदा सच्चाइ ई अछि जे स्थानीय जनता, प्रशासनसँ लऽ कऽ प्रदेश आ केन्द्र सरकार तकके पास एकरा लेल ने कोनो योजना छै आ ने समय, जे कोनो दुर्भागसँ कम नहि अछि। स्वर्णिम अतीत बाला कपस्या खादी ग्रामोद्योगके हर स्तर पर निशान मिटैके कगार पर अछि, जहन कि एकरा राष्ट्रीय धरोहरके तौर पर संरक्षित करबाक आवश्यकता छै। अनमोल मिथिला की प्रस्तुति अपने सबके केहन लागल आगा हमरा सबके की सुधार आ प्रयास करबाक चाही अपने सबहक की विचार आ सलाह सुझाव अछि तकरासँ हमरा सबके कमेंट के माध्यम सँ अवश्य अवगत कराबी चैनल के सब्सक्राइब करी आ हमरा सबके उत्साह वर्धन करी अगिला बेर हम सब फेर एहने कोनो धरोहर के जानकारी संग अपने सभक सेवा में आबि रहल छी ताबे तक अपने सब देखैत रहू अपन अनमोल मिथिला ताबे तक के लेल सब कियो के नमस्कार।